Puji Tuhan sekali agi kita betemu baru lalu aku deka mai kita mending ke cherita ba bup kudus bagi pemungkal okay iya nya bagi ke dua puluh bekenang ke Abraham seduai Abimelek. Ok ayat ti keterubah Abraham pindah ari Mambre ngagai menua Negeb lalu diau antara Kades enggau Saul sekumbang iya ti agi diau di Gerar. Ayat kedua Abraham medah ke bini iya Sarah nya menyadi indu iya. Nya alai Abimelek ti nyadi rajah menua Gerar lalu ngasuh orang mai sarah ngagai iya. Ayat ke tiga, Malam nya, Allah Taala bejaku enggau Abimelek dalam mimpi. Madah ke iya deka mati laban sarah nya udah bisi laki. Ayat ke empat, Tang Abimelek nadai udah sema sarah. Nya alai, ko iya, Tuhan, kati Nuan deka munuh orang ti nadai penyalah? Ayat ke lima, Abraham, empu ti bejaku madah ke Sarah nya, menyadi iya, lalu baka nya mega Sarah madah ke diri menyadi Abraham, Aku ngereja utai nya ketegal aku enda nemu, lalu aku nadai udah ngereja penyalah. Ayat ke enam, Ko Allah Taala nyaut iya dalam mimpi, Amat, Aku nemu nuan ukai enggau sengaja. Nya alai Aku nagang nuan enggai ke nuan berusa ngelaban Aku. Nya alai nuan anang negu iya. Ayat ke tujuh, Anjung indu nya pulai ngagai laki iya. Laki iya nya nabi, lalu iya deka. besembiang ke nuan ngambi ke nuan enda mati tang enti nuan enda ngesuh iya pulai aku nengkan nuan enggau jaku nuan enggau kita sebilik deka mati magang ayat ke lapan temu pagi siti abimelek lalu ngelumu ke semua nembiak iya nusui semua utai nya ngagai sida ninga iya ninga nya Sida balat bendar takut ayat ke semilan udah nya Abimelek manggil Abraham lalu nanya iya nama utai ti di gaga nuan ke kami nama penyalah pengawa diri ngagai nuan alai nuan ngamah ke nama aku enggau perintah aku ngena penyai ti besai baka nya orang enda patut beduan aku baka nuan ayat ke sepuluh Nama kebuah nuan ngelalaika Sarah nya bini nuan? Ko saut Abraham, Dalam runding aku, nadai siku orang di geral nya nangika Allah Taala. Nya alai, sida tentu deka munuh aku laban sida deka ngambi bini aku. Ayat kedua belas, Sarah nya endang amat menyadi aku, laban kami duai saum apai. tang enda saum indai. Nya alai, kami duai lalu jadi, ayat ke tiga belas, nampung nya, lebuh Allah Taala ngasuh kami mindah ari rumah apai aku ngagai menua bukai, aku bejaku enggau Sarah madah ke enti iya amat mutus rindu ke aku, iya enda tau enda madah ke kami duai sama diri menyadi. di seberang endur kami duai bejalai ayat ke empat belas lepas nya abimelek ngasuh sarah pulai ngagai abraham iya lalu meri abraham bedus sapi enggau ulun ayat ke lima belas ko abimelek bejaku enggau abraham Tu meh semua rampa menua aku diau ba seberang endur ti dikerindu nuan. Ayat ke enam belas, Udah nya, Abimelek bejaku enggau Sarah, Aku deka meri menyadi nuan seribu singkap pirak nyadi saksi ngagai semua orang ti begulai enggau nuan ngambika sida nemu nuan amat nadai ngereja penyalah. Ayat ke tujuh belas sampai lapan belas. Allah Taala udah ngatur semua indu dalam rumah Abimelek sakit enda tau beranak laban Abimelek udah ngambi Sarah bini Abraham. Nya alai Abraham besampi ke Abimelek lalu Allah Taala mega ngerai ke iya bini iya enggau bala ulun iya ti indu ngambi ke sida enda lalu punas lalu nya nya aja ari aku harap Petara merekat ke kitai semua. Amin.